Allâğa şükürler, er şey güzel. Siz bizge handan keldiñiz? Alabaş Qanğat köyünden. Ya bu qayda? Bu yukonlarnıñ yanında. Qırımnıñ ortasında, Qırımnıñ yüreginden. Ya siz handa doğduñız? Biz, men doğdım sürgünlikte, Özbekistanda, Yañıgül şeerinde. Siz qayda oqudıñız? Yañgül şeerde oqudım mektepte. Soñ Qırım'a kelip, qartanamı ketirip, doqsanıncı senelerde Qırımda, Hurman rayonında oqudım mektepte. Ya siz yahşı mektepte oqudıñız? Yahşı oqudım. Ya üçler, ekiler bar edimi? Bar edi. Ulusız olmay oğlan balalarda bar edi. Üçler bar edi, dörtler, beşler. Analar, babalar sizni söge ediler? Doğrusını aytqanda, meni sögmezdiler. Er vaqıt anam aytar edi, Babam, biz tırışıyıq sen içün, sen kereksiñ bilgi almaya, oqumaya. Başnen çalışmasañ, elnen çalışacañ. Ya nasıl mektepni bitirdiñiz? dört-beşlernen. Ya, siz mektep soñunda qayda bardıñız? Oqumaya? E, oqumaya. Men mektepten soñ vardım, şimdi men size aytarım nas. Mektepten soñ dayım çalışırdı, balaban bir şirkette, mebelniy fabrikada. Mebel yapardı. Men kirdim anda işe, dayım aldı bilgisayar. Men bilgisayarnı pek severdim. O vaqıtları, doqsan dördünci seneleri pek az edi bilgisayar. Men bilgisayardan matematikanı pek severdim. İ, vardım anda çalışmaya, dayım aldı işe çalışmaya, bilgisayarda endi başladı o iş. İ, kirdim kommunal mebelnıy Tehnikum, soñra universitet oldı. Anda oqumaya. Ondan soñ tehnika bilgileri çoqalıp, banklarda başladım banknen, buğgalteriyanen oğraşmaya. Soñ bankqa işe kirip, bank kreditniy-finanssvıy bitirdim. Doğrusını aytqanda, soñacız bitirmegence anda meni işe de aldılar. Men anda em oqudım, em ders ver edim. Ya, derslerini birmege pek qıyın edi? Yoq, men dersleri severdim. Hisabnı severdim, tarihni pek severdim, spornen oğraşardım. Soñ Özbekistanda biz ikinci zbornıy edik. Ekinci taqım edıq. Yañgölde birinci yeri aldıq, Taşkent vilâyende birinci yeri aldıq. Soñ Özbekistan kandidat master sporta basketbol boyunca edim. Yahşı oynaydınız? Yahşı oynar edim. Rası osnovnoy taqıma kire edim. Soñ keldi Qırıma. Qırıma keldim. O ağır vaziyetler mında edi. İşe almay isteyemezdiler almaya bizi. Allaya şükür, iş de taptım. Alabaşkan radköyünde muesebeci olıp, Rustem ağa Bekirov işe aldı. Men onıñ yardımcı edim, muesebeci olıp. Kirdim TNUE universiteti, Qırım tatar tili ve edebiyatı oquşa. Onı da bitirdim. Üçünci aliy Diplomı aldım. Balaları oquttım mında. Arslan merkezde çalıştım eki sene. Arslan merkezde, Bağçasarayda bazar künleri barırdım, anda ders bererdim balalara, qırımtatar balaları. Ögreterdim şahmat oynamaya. Ders bererdim bilgisayardan. Buğalteriyadan ögreterdim, şahmat oynamay, basketbol. Qırımda da men aldım kandidat mastere sporta. Qırım boyuca on sene oynardıq mında. Bütün Qırım boyuca birinci, ikinci yerleri bizim taqımımız alardı. Hurmanlı rayonı. Mında bizde bar balaban bir sport kompleksi. Alabaş Konradda. Eki taqım oğlan balaları, bir taqım qız balaları ögreterdim basketbolnen. Olar Qırım boyunca birinci, ekinci yerleri alardı. Ya sizde talebeler çoq edi? Umumen sayğanda, biñlernen talebeler edi. Universitette men ders bererdim. Qırımda mende üç yüz, dört yüz talebe de bar edi. Men mında Amurskiy, Alabaş Konrad mektebiniñ balaları ögreterdim basketbolnen ve belge sayarnı ögreterdim. Arslan merkezde, aqlımda yoq, senede dört ya da beş gruppa edi. Men anda eki sene çalışardım. Ya ne qadar yıl oca olğan ediñiz? Oca, men fakultativ oca edim. Men asasiy işim edi selsovette. Men köy şurasında muesebeci olıp çalışırdım. Bazar künleri men Arslan merkezde ders berirdim. Anda on beş, yigirmi bir gruppada balalar olsa, altmış, yetmiş, eki senede yüz elli, eki yüz bala mende bar edi. Ya Qırımnıñ en, sizde en, Qırımnıñ en sevimli yerler bar? Eñ sevimli yer Qırımda ana-babalarımnı, qarbabalarımnı toprağı, Yalıboyunıñ yanında, Aluşta köyünden, Aluşta şeeriniñ Küçük Lambat köyünden. Babam tarafı. Anam tarafı Yalta, Kekeynesten. Ya siziñ balalıqta sizde eñ sevimli oyuncaqnıñ bar indi? Menim balalıqta oyuncaqlar, nasıl bütün balalarda edi oyuncaqlar, samokat, ayaq maşinası, gezerdim, qartanama yardım eterdim, bütün şeerde gezerdim, basketbol oynardım. Ya nasıl masalar sevediñiz balalıqta? Balalıqta? Aladin oqurdım, baqardım, severdim. Bizim, men küçük olğan, bala olğan vaqtımda bizde çoqça işnen oğraşır edik, doğrusını aytqanda, boş vaqıtları. Çünki vaqıt tole edi, qartanalalarıma yardım etmege kerek edi. Anda barardım, daime, tizeme, qartanalalarıma. Men torunlardan büyükleri edim. Epsine barıp yardım etmege kerek edi. E siz evden qaçaydıñız? Evden. Qaçar edim? E. Yoq, anda qaçmaya. Men varardım tizeme, dayime, emceme. Özüm park bar edi, olar aqça bererdim, ana, rahmetli Ümer emceme varardım, o berber edi. Çıqaradı. Men birinci eñ büyük torunı edim. Bütün soylarnıñ arqasına. Ortalarda. Bir kümüş verirdi maña. Bir kümüşe bilesiñ ne qadar morojnıy olur edi almaya, doldurma, doldurma olur edi almaya, gezmeye varardım. O vaqıt endi başlar da o Disneyevskiy masallar. Bizde bir kafe bar edi. Biz anda varardıq masal baqmaya. Soñ qartanam babama anası, Şef-povır edi Yangül restoranında. Anda varardım, maña aş içün problem yoq edi. Onı tatası Yangül restoranda aş jey edi şef-povır. Ona varardım. Men severdim gezmeye, qaçmay degil, gezmeye bütün soylarımda, hartanalarda. Har babama varayım, hartanalarıma varayım. Birisi on kapik, birisi on beş kapik, birisi bir kümüş aqça toplar edim, olar maña berer. Soñ avu kafeleri varardım. Ya eger sizde balalıqta maşina vremeni olsa edi, siz ne etdirişmege istey ediñiz? Ne etdirişmege istey edim? Anda u vaqıt menim sınıfta yigirmi, qırq üç baladan yigirmi sekizi qırımtatar edi. O vaqıtnı alıp, nasıl toplum biz bir-birine yardım etip, quvandırıp yaşar edik, Qırım'a ketirip, balalığımı Qırımda aveslik eterdim. Çünki menim qarta-ana, qarbabalarım hır ulaf Qırım içün edi. Men aşın, nasıl aytmaq isteyim, ğururlanam, ki, menim balalarım Qırımda doğdılar, Qırımda öseyler, E, qısmet olsa, Qırımnıñ saibi da olacaqlar. E, sizde balaban qorantanız bar? Bizim qorantamız balaban olay etmey. Ya, ne qadar bala sizde? Dört balam var, üç qızım, Nazlı, doquz yaşında, Hatice, yedi yaşında, Elmaz, beş yaşında, e, küçük oğlanım Gereyhan, o, dört yaşı tolacaq mına bu ay. Ya, ana, baba aqqında bir şey aytarsıñız? Anam, babam, anam çalışırdı menim konservnıy zavodda, laborant, naçalnik tsehı, bu hısabnen oğraşırdı. Babam aydavcı edi, maşnada, er vaqıt arabanı aydap yürerdi, kamaz, zil olsun. Eki qadim bar, qısqardaşlarım. Arzı birisi Baqçısaray tarafta yaşay. İkinci qardaşım Sevilya, o Canköy tarafta yaşay. Ya siziñ balalarıñ nenen oğraşalar? Meni balalarım meni quvandırıp, güzel İşnen oğraşalar, doğrusını aytqanda. Meraqlı ve pek kerekli bizim halqımız içün. Tilli saqlap, bu işnen oğraşalar. Ularda bar Youtube kanal, bizde Youtube kanal bar. Biz o Youtube kanalda tırışıyıq bizim tilimizi bütün dünyağa köstermeye. Bütün türk, türkiy tillerini. bağlanışınen oğraşayıq. Bizim nesilimize qaldırmay isteyik ana tilimizi, ana tilimizi qorçalayıq, ana tilimizi inkişaf eteyik, ana tilimizde tırışıyıq yapmaya çoq video nazaytayım size çoq video material, çoq video Ana tilinde olsun internette, çünki öyle maqsat çıqtı bizde, ne vaqıt balalar başladılar ösmeye. Nazlı üç, dört yaşında ne vaqıt başladı masalları baqmaya. Biz baqardıq Lâle kanalı, biz baqardıq ATR diye bir qaç masallar edi. Türk kanalları baqardıq, uzbek kanalları, bizge yaqın tillerni, türkiy tillerni baqardıq. Soñ öyle maqsat çıqtı, balalara bir şeyler yapmayaq, ştob olar quvanıp, ögrenip, ana tilimizni ögrendiler. Başladıq çalışmaya, video çıqarmaya, yazmaya balalara. Soñ balalar özleri başladılar er şey yapmaya. Nazlı özü başladı alıvarmaya öz blokları, aş pişirmeye, evi temizlemeye, ders yapma. Milliy oyunlara varıp, andan göstermeye, nas doğru oynamaya kerek, nas doğru özüni göstermeye bütün, ne aytmaq isteyim, iştirak eterdik bütün konkurslarda. İ nazlı qızım başladı birinci yerleri almaya. Köbelek konkursı olsun, başqa şiirlerniñ konkursı, şiirlerni pek tez ezberley, pek güzel söyley o şiirleri. Soñ Hatice qızım başladı. Bizim kanalımızda, ne etmesem, üç yüzge yaqın şiirler ezberden aytılmış. Oqumış degil, ezberden aytılmış. Nazlı ezberley şiiri, aytay, bir qaç kün keçey, Hatice onı özü, Nazlını diñlep, o da ezberley. Ondan soñ elmasçıq ösmeye başladı, beş yaşı oldı. Bütün şeerleri o da ezberlep başladı. Endi Gerihan oğlanım başladı ezberlemeye. Ne aytmay isteyim, able bağlantı video çıqarım aya istesek, qoysaq, başqa balalar onı baqıp, bir kere eşitseler, ikinci kere eşitseler, bala bağçaya kerek olacaq bir şeer, mektepte bir şeer kerek olacaq. Bir, ikili andan diñlep, bu kanaldan diñlep, o bir kanaldan diñlep, hatırada qalacaq. Soñ istese, istemese, hatanasına baracaq, musafirlige baracaq, aqılında tutacaq sözlerni, şeerleri. Pek meraqlı i faydalı olacaq balalar içün. Mına şimdi mız kanal aqında aytaydıq. Ya nasıl onı tapmağa? Bizi tapmaya pek qolay. Biz çoq düşündik Naz adını qoymaya. Soñ üç qızımız bar, onıñ içün qoydıq Mis Karaçöl, soyadımızı. Mis Karaçöl Yutübde bütün platformalarda bar, asasiy kanal Yutübde, Feysbukta, Odnoklassnikte, Vatsa, Tvitterde, er yerde bar. No, Ne aytma isteyim, Miss Karaçöl kanal Yutubde ve oğlan Gereyhannıñ kanalı da bar Yutubde. Gereyhan Karaçöl ve Miss Karaçöl. İ, ne aytma isteyim kanal aqqında. Yutubde çoqça kanallar olsun. Meselâ, ne aytma isteyim, Krım Junior kanalı bar. Pek güzel, meraqlı kanal balalar uçün, ögrenmek uçün. Bizim kanallarımız eki dene bar. Sondan çoq bir on dene kanal bilek, kim güzel çalışıy, Ögretey balaları, maşalla oları aytmay isteyim, böyle kanallar, bizim kanallarımız kibik, Mes Karaçöl ve Gerihan kanal, Karaçöl kanal kibik, o bizim tilimizi saqlaycaq. Böyle kanallar bizim tilimizi inkişaf etecek, bizim nesilimizge qaldıracaq şey o. Ne aytmay isteyim, til olmasa, millet olmaycaq. Millet olmasa, devlet de olmaycaq. Biz ne istesek yaparıq. Tilimiz olmasa, ne devlet olacaq, ne başqa şey olacaq. Eñ asası biz içün til. Asan ağa, mına şunday ayat dersleri programması. Siz ne isteysiñiz balaçıqlarğa aytmağa? Ne isteyim, siziñ programmañız içün aytmay. Maşşalla size. Naile, Ayder, pek güzel iş yapasız, alı bara sanat tilimizde. Balaçıqlara isteyim aytmaya, böyle güzel proyektlere qol tutsınlar, baqsınlar, bütün konkurslarda iştirak etsinler, ana tilimizde olğan soylar, bütün mecmulalarnı baqıp, oqup, yazılsınlar, Armançıq olsun, başqa mecmulalar olsun, İ size parlaq kelecek tileyim. Sağ ol size. Çoq sağ olunız. Sağ olunız. Asan ağa, biz sizni pek begendik. Siz öyle meraqlı şeyler aytıñız bizge. Biz sizni pek begendik. Çoq sağ olunız sizge. Size de sağ olunız. Biz siznen salıqlaşamız. Endi mülkün biz sizniñ balalarınen tanış eteyim.

Qız qardaşım Hatide. Qız qardaşım Elmaz. Demek sizde YouTube kanalıñız barm? Elbet bar. Ya, nesiz anda çıqarasıñız? Biz anda çıqaramız milliy yemeklerimizni, nas biz qoqlalar ne oynaymız, eglenceli videolarmıznı, şiirler aytaymız, yırlaymız, oynaymız. E, siz öz kanalınen pek ğururlanasıñız? Elbet ğururlanamız, çünki biz pek sevemiz ana tilimizni ve milletimizni. Biz bizim kanalımızda tek ana tilimizde videolarımıznı çıqaramız. O, maşalla sizlerge! Siz tek ana tilinde laf etesiñiz, e? E. Maşalla! Mına men ve Naile qırımtatar şiirler yazamız. Ya siz şiirler bilesiñizmi? Biz pek çoq şiirlerimizni ezberlep aytardıq. Keliñiz, siz bizge şiirlerni aytasiñız? Elbet aytarıq. Menim eñ sevdigim şiirim, Sen olmasañ. Seytumer Emin, sen olmasañ, aziz halqım, Kim qorçalar, şavle saçar yoluma? Sen olmasañ, bülbül qonmaz, Qalem tutqan qoluma. Sen olmasañ, kim parçalar Yüregimniñ buzların? Sen olmasañ, uşurım men, buzlarım. Sen olmasañ, Yerde qalmaz ömür billâ ızlarım, Sen olmasañ kim eşitir Vatan degen sesimni? Sen olmasañ men ölgen soñ kim hatırlar nesilmi? Sen olmasañ ne ay doğar, ne tañ atar dünyada, Sen olmasañ ne Vatan bar, ne ana bar, ne baba. Sen olmasañ ne Yalta bar, ne deñiz bar, ne ada. Sen olmasañ yañğıramaz yerde, kökte yırlarım. Sen olmasañ yansın, batsın feleketli şu Qırım. Sen olmasañ, aziz halqım, kimge kerek bu dünya? Sen olmasañ, ey güzelim. Öksüzim men Qırımda. Maşalla. Maşalla, pek dülber. Endi bizge şiirimizni aytacaq Hatice. Yaqup Şakir Ali. Vetan. Vetanımız güya cennet. Pek minnettir er kere. Sinimizde duyğularnı titretmekte operi. Vetan demektir, imandadır. Biz sevemiz Vetannı. Memleket içün can berirmiz. Qazanırmız biz şanı. Ögüzler, mamür yerler, qoyu yeşil tarlalar, Köñüllerge pek hoş kele aharsular, yaylalar. Bir şefqatli anadır o, açar bizge qucağını. İñiltirer, şırıltılar tolur er bir bucağı. Şreflengen dedelerni eleginem buvetan, mundan ötrü işçiler de yurt işi içün feda can. Maşala. Endi elma soraycaq. Ayşe Kökiyeva, Vatan nedir? Vatan demek, yürek demek. O yürekke Vatan kerek. Vatandan ketme elek. Vatana haqıñ kerek. Vatan demek, tuvğan topraq. Şıvır-şıvır aqqan çoqlaq. Vatan demek. tuvğan yılın. Çölde uçqan lelev silin. Vatan demek halqıñ delin. Tamır atqan teren-teren. Vatanım buzumlu diyav. Kerek degil saña çet yav. Vatanım bu, urğan yürek. Bu yürekke Vatan kerek. Vatandan ketme elek. Vatanına halqıñ kerek.

Men devletni qurarım! Maşşalla, pek dülber! Vay maşşalla, siz pek dülber oldı. Çoq sağ oluñız sizge, biz sizni pek begendi. Aydı dostlar, ep sizlerge salıqnen qalıñız!